Tiri kumboenda kupi baba? Zvinhu zvikutinetsa hedu baba but ah. Saka muri kuti bhegi rinozara nenyama here iri baba? Oh, handiti hatina mari here nhai baba yekutenga nyama? Oh, asi takangowanda panapa.
Hapana kana mhuka one yambopfuura panapa. todii tochinja posto here ndoda unanga wangu ndakurova nzoi paura yowe yowe teti godi agini here
baba mane pachikoro baba mane pabirwa baba mane pachikoro baba mane pabirwa
Zvirafo, ndakamboramba idea yako yekuenda kunovhima iyi. Ona manje, tapotsa tadyiwa neshumba manje. Hayi zvazviite izvi. Ah, Ah, iwe iwe tabvumirana wani wakagara muchimotikari chako cheyelo chese kuti hande tinovhima Ah, ah. wada kundishora nekuti tatadza kubata nyama here Kudai tatataona nyama yacho waita sei manje? Haa zvenyama kudii?
Chakakosha chii nyama neupenyu? Haa upenyu hupi papapa? Upenyu hwekurarama nenzara everyday here? Mutende chete ndopamune problem papa. Haa wangu kana zvaramba zvaramba wangu ngatisablemane apa. Okay.
Haa sorry wangu. Asi haa tapotsa tadyiwa neshumba yaya. Ayaya makumbo angu asina kana simba.

ah munhu wemurume anotoshinga ka not ungoti waedza 10 maplans kwakutoti ee handichada haa izvo i think zvavada kutoti tiende nopiwa matombo izvi matombo elaki aya asi haa jirafu i think iwewo ndiwo nenge une munyama iwo i think ndakambotamba ndega ka ndakarunga runga zvinhu zvangu ndega haa zvinogona kubuda usipo iwo Ah, makuti kudii manje apa inini ndakuita munyama manje Alright, ko kana ini ndine munyama ko mukadzi wenyu akatizirei nzara pamba panapa? Ndini ndakamufurira here kuti atize nzara baba? Haa wauda kunditsamwisa manje. Waramba uchitaura nezvemukadzi wangu ka? Haa hatichawirirana manje. Yatova mhosva ka kuti ndakakuudza kuti madam wangu vakaenda, vakanditiza. Vakatiza nzara pamba panapa. Ende futi chimira ndikuudze manje. mukadzi wangu haana kutiza nzara pamba panapa akaenda kumba kwavo kumbonodya chikafu chekumba kwavo nekuti anzi kune chikafu chakawandisa chakabva kusouth africa chakatengwa nehanzvadzi yacho
chikafu chekumba kwavo kuti zvaita sei ah, andiri kuona manje kuti iwewe wakatadza kutenga chikafu wautoita zvekuvhima zvinhu zvakudhara baba kuti ukwanise kudyawo arega mukadzi wako atize baba chirafu ndokutyoridzira ukaramba uchitaura nyaya dzautare ah, baba mandebvu kundirova hakusove chinhu baba ngatifungei zvakanaka baba tironge chidhiri baba titsvage maharapo noti zvekunongedzerana kuti hee iwe une mamhepo iwe une une mnyama ah iwe uchara nezvemukadzi wangu iwe iwe zviri kumba kwese wangu kana ini mukadzi wangu wangu auda tondirambira nhamo wangu auda totizawo zopauda plan yemari baba tisati ndarambwawo inini ah alright asi apa manje ka pakuda toriswa apa last number chaicho tibva tatongomuka tiri mumalamborghini apa haa panoda kutongonobiwa mari mubenga yayayoyo ndostek plan yoyo ipapo baba plan isina mabhonzo saka toita sei tinoda tosiyana nevamwe vakaba vaya tinoda kuita baba inonzi yowo kutora mari zvine skiri Ah, saka bho, saka toenda mangwana ka nekuti hai nezvemabhenga avhara apo.
Baba Mandebvu.

haa but akuzofa nemari manje apa ndikubva ndatotengera madhamu wangu mota nyowani zvamangwana makuseni chai chaiye mm, jiraf relax ngatimbofokasei nemisheni redu iri first kana tapedza tozotanga kupulana zvese zvamutaura izvi tofanira kupinda mubank nekubuda mubank fast kuti tigadzire history baba auright ah, wangu ya kana tapedza ka tobva tazocelebrata ah, ndikuimajina kaluku ngefesi yemukadzi wangu baba

Giraffe, mamaski tapfeka ka. Eh, yanguva yedu yekushaina baba. Munhu wese bosi. Tipe mari, tipe mari, unze mari. Munhu wese bosi, iwe, iwe, unze mari, iwe. Unze mari, unze mari.
Baba tinongopinda ka one. Tobva tangotora mari yacho ka one fast fast. Baba, are you ready? I was born ready. Let's go in tinotora mari baba. Ah, patozita rich manje apa. Ah, ziplani rakaipa iri baba iri. Ah, kana maneighbors angu mangwana eh, vanenge vachingoona Tesla muroad umu. Madhamu angu vakaigarira vachidriver. Mm, baba. Ingwatoka ndachitaura kuti let's focus nezvekutora mari first. Tozoronga izvo zvese zvamuda kuronga izvi.

tisati tatora isusu here vakomana yohwe maihwe yuwi yuwi tichitawo mari rini isusu yohwe haa zvakaoma komana kwaisusu hatisi tadiiko torerwa nyama pamuromo kusirwa bhonzo here vakomana aiwa aiwa boys kudawo mari kani yohwe maiwe mama ndebvu wangu sumuka wangu handei tosvikirwa nepolisi panapa tisiri sitaba mari wangu handei handei inzwa inzwa inzwa inzwa sairi nepolisi yo baba baba mandebvu sumuka itiende kani haa jirafu asi ini ndaneta nenhamo yacho haa zviri nai ndizungu hangu ndinodya sadza remahara wangu Eh, tosvika kupi chidai iwe iwe unopenga here iwe mujeri matakabva musuno apa simuka iwe hande hande hande hande hande kubhesi hande kubhesi tinoronga Baba Mandebvu.
saka nezviruma yavasiri asiri paya paya pakusada kusumuka paya pabhengi paya vaitoda kutobviswa nekrenika haa iwe zvimwe zvacho zvinenge zvazonyanya wa nhamo yacho inenge yakatonyanya kutoti pfeka kutodarika hembe kuti fita kudarika hembe ah ko nezuro ndichangorara ipo paya paya Ndakabva nda receiver message kaya madam hanzi yee handisi kudzoka ikoko zvekumhanya ndinodzoka zvodii kunhamo ikoko zotambura futi hanzi tambura wega ikoko handidzoke ah, baba zvevakadzi izvo ah. uya takataura wani kuti chisenai naye baba anongoda mari yeni chete eh makatoita mari vapanzoka baba imi michikonzeteretai nemwana wenyu chete baba tichagadzira history one day asi haazodzokere kana maane mari baba tagadzira history bcause hatizorambe takadai soka baba haa kudzoka kupi ah, baba handiti akandirambira kushaya keshe plus kutenga kwatakaita second hand firiji yaye netuplate stove yaye second hand haa ndichamuwanawo anondida ndisina mari baba anondinzwisisawo Ah, makatombotenga masini baba. Vamwe vari kutotadza kutenga masini waya baba. Ah, ngaende zvake, haiwa ngaaende mukadzi yeye baba. Uchawana anowirirana nemi baba, nekondisheni yenyu yenhamo iyi. Asi ah, ngatitaurei zvine musoro baba. Todii nhasi apa? Because tofanira kugadzira history every day baba. Get rich or die trying every day. Pada kugadzirwa history apa. Nestake plan, plan isina mabhonzo. ega ega makutaura ka baba ndonyaya dzandinoda kunzwa idzodzodzo noti dzengochema chete everyday ngatiendei kumberi baba saka mati todiiko nhasi apo Eh, pane kombi yandakaona nezuro apa iri kudiwa driver asi inenge inoita zvekuhaiwa zvekuenda kunze kwenyika cross border iyo, kusouth africa uko. Ah, manje inini passport handina ka ndakangoenda kumaofisi acho ndakanobvunza kuti imari ndakabvunza futi kuti inobuda after how long ndabva ndangobva ipapo ndisina kutora ee haa saka iwe hauna kapasipoti iwe ini ndinayo plus ini ndinodriver futi ka saka hayowa unozenge wangu wokondakta wangu ndingakusiyera aha aiwa saka bho baba saka takamireiko panapa handei kaikoko baba tinopiwa basa faster faster eh? haa handei zvedu handei baba tinoedza Baba Mandevu.
Chega mari, chega mari, chega mari, ey. Chega mari, chega mari, chega mari, ey. Eh, makadii Money, boss, lipo, makadii money, boss? lipo, money, ey. Eh, makadii hapana ini ndinonzi baba mandevu uyo shamwari yangu anonzi jirafu ndikudawo basa kare kufamba nengoro yemoto yenyu iri apa iyi okay okay saka munogona basa here rekusmagula here was makombi angu anenge achicrossa border nestaff rangu ha
ndo rimwe zita rangu chairo chairo iroro ee rekunzi smuggler ndinonzi smuggler baba tinopedza boss ah, inini ndotozikana nekunzi shamhu yebhodha e eh. ndinorova bhodha baba oh saka experience yenyu how many years ah, inini hangu experience since pandakazvarwa ndichingoita izvozvo izvi eh ini hangu pasikiri rangu haa ah, ndine overdose experience e eh. haa ah, nini ndakangouya hangu panyika panapa ndichipedza ini zvechibasa ichi baba Eh, oh, saka muri pfuti hapana muchiround chacho ichi. Saka kombi ndiyo iyi. Ah, chibaba baba, makaipa chibaba baba, munopedza makanyanya. Thank you boss, thank you boss. Saka zvamuchaita hapana ka? Munouya mangwana. Eh. Pane masina ada kuenda kuSouth Africa uko, nemwe client yangu. Saka na 6 o'clock munofanira kunge masvika panapa. Mova maloda chii?

Ah, mandibvuka ndazotanga 2025 nenew style manje tobva tatoti goodbye kunhamo dzedu dzese dzedze hai ndotobva nekabhebhi kamuzulu chete ko kusouth africa kana kamuxosa baba haa ndakutongoti jozaokoyo ndouyako baba mm, jirafu Dzungu dzungu unoriwanza. Ndakati chiko nenyaya dzenyu dzemaumani dzaumani. Haa iwe shamari iwewe handichatambe newe ndiwe unotipa minyama iwe. Pese patodaita dhiri maumani mukati pese patodaita mari maumani. Haa baba zvimwe zvacho iwe kurai mhani kurai baba. Haa sorry baba mandebvu haa kungofarisawo kani. Ah, nhamo inenge yanyanya timonerera baba ngemabhandi emuchiuno me ngemabelts saka dai tambofarawo baba sorry baba sorry haa horaiti baba its okay horaiti tichande kumba uchinogadzirira zvemangwana Eh. right baba suti yashofe ndapfeka ee takunogadzira history baba yes yes baba haa zvedu zvaita baba tobva tatotanga nekuba dhiziri nhasi e motoisa half tank baba mofamba muchitoisa munyutro baba muchinyutura baba kuti kwanise kunyatsoba dhiziri e zvakanaka haa iyo purani dzako dzinombofunga seko tichatadza kuwirirana manje chirafu haa baba inga ndo zvinongoitwa nemashofesi wani matranspota wani paroad apa Ko zvaipei nekuti ndini ndikuzvitaura here? Ah, alright baba. Ah, okay, handei kubasa alright, handei. Okay, haiwa handei zvedu, handei kubasa. Tinoona tinoloda mota yayo, tinoona kuti how far.
Bye.
Chega mari, chega mari, chega mari, hey. Chega mari, chega mari, chega mari, hey.
Hey, boss, boss, mamuka here boss, boss apo. Ah, ta ready, ta ready.
Mamuka sei boss mamuka here zvakanaka. Iih vakomana chiendai kubasa ka nechibaba baba changu ichi hey, eh, mochibatsira iih wangu ava ndiwo vakomana vaunenge uchifamba nawo ava vanyowa nawo saka bho ndokuonai madzoka monyatsofamba zvakanaka murodhi mosvika nelodhi zvakanaka handiti haa bho bos haa tinofamba zvakanaka ndochibasa chachoka ee eh, regai tiende bos regai tifambe
saka vakomana imi chibasa ichi munonyatsochigona here ichi nekuti ini mabhodhamu vanondiziva ndinopisa ka ndenge ndine mbanje dombo nengoma iyo mapuropati iyo aya amunenge muchifunga ndi mapuropati ndinenge ndakalonda stafu rangu imomo saka isingori property chete mune mune zvirehwa rehwa mukati umu haa saka makanyanya baba makanyanya haa apa tazosangana nemunhu anokwanisa kutichinja life yedu manje haa muri chibaba baba haa toda kuti mutibatsirewo tisimukirewo mulife umu baba umu ee bhozi haa isusu tiri kutraya e zvekuti hazvichiramba izvo hapana patauni panotoda kungwarira apa haa imi makatongogona basa chete ndobvanda ndokungokusumuzirai apana wangu imi apanaim masina angu ari sefe iri pamusoro apo haa ndakumborara ini mozondimutsa tasvika pabhodha apfana haa rarai zvenyu bhosi haa rarai tokumutsai tasvika pabhodha e jirafu masina ari bhoe iri pamusoro apo jeka wangu tasati ari sefe ere masina iwe masina atori more than safe shamari atori omo masina aya hey Giraffe, ko kamhepo aka kabva nekupi aka? Kubva kawanda kudai so, kubva kawanda kunge bvudzi kudai. Haa kamhepo aka wangu ispeed yemota yauri kufamba nayo apa. Hapana mhepo apa. Iwe ari bhoo wangu, rova mota, rova mota.
Koimavona imi stafu rangu riripi apa? Maisa kupi stafu rangu mabaka imavona? Ah, riripo boss, riripo. Ah, iripo boss, stafu yenyu iripo apa. haa ko jirafu
ko wamboti masini harisi safe wani wamboti wambocheka staff wani haa bos bo- bos bos Ndiune stafu rangu panapa now now. Muita zvekutamba nini nhai? Rega ndinotora varidzi vestafu iroro, varidzi vengwanda. Ndakukuputisa yafana. Makanja aizwa nhai? Mirai muone. Hafana ava. Okay. Apa manipfu.
Apa apa paipa papa. Apa ratitotamba bota apa komana. Yowe yowe. Atatomasouth Africans baba ngatipinde paipa. Ngatitoe pasi baba.
jirafu ah, ngatirove pasi vakomana yowe maiwe deti godi again here nekusouth africa kubhodha maiwe yowe yowe ngatirove pasi jirafu yowe yowe yowe tinotyorwa yowe totyoredzerwa ah, jirafu paiwe panga pakaipa paipa hei hey. Ah, amahwana ya baba apa ndasiya foni mukombi wangu mm. ma tinofonerane kutaura zvaitika kuno kwizvi tiri muno mujoza baba hapana kana hwani munhu andoziveni eya ewe baba mandebvu ah, aya ndo atonzi mahwana aya wangu wenhamo anongofari wenhamo baba vatinzwa hapana tsano zivangu inini vandoziva vanogara muno mujoza muno i think ah, takaenda paten pawo ka tombonata afa eh, togona kutodya futi papa eh, bcoz nzara haya kuda toboora boora matumbu baba haa taura nokuti ii totangira paye baba manje adresi yacho munoiziva here baba jirafu pairi eh, ndakambopaenda padeni pawo ndine four years eh. haa wangu ungataure zve four years chamari une four years haa usaite zvekutamba nezvo haa uri serious here we iwe iwe terera inini chete tosvika totodya baba pamba pavo ipapo saka tsano ava ukama hwawakuona tsano ava hwakamira sei haa ah, haa ah, vakaroora hanzvazi yasekuru baba mukuru vagogo vangu e mm, eh, hakuna ukama hwakadai souyu uyo ukama hwenyu ndewokusonerera mudhunge tunge chaya neshinda

Ahawa mwa mchanodzi kuri sei sei kukubviwa kuri sei haa tiri safe tsano kunge omo makadiko tsano rastube ehaa eh, tsano ka uyu ndimufesi wangu zvekudaro chaizvo chaizvo anonzi baba mandebvu e makadiko tsano rastube haa ah, tiri vatano tsano tinabwaira ah ndiye ane chisongo chiya chiya Chandambenge ndichinzwa here uyu mukomana? Yaha, anoita izvozvo futi tsano ee. Rongokiyakiyawo kuti zviite. haa mahwani zvawo mm, kwatiri kubva kuna mira musho ko mungaitiwo mvura inotonhorera here nyota atabva netsoka kubhodha uku chaiko aiwaya pakaipa Haa vana tsanuka rega ndikubudirei banga vakomana. Firiji handina. ndakatotengesa nezuro chaiye haa maita munyama vakomana ende mvura yekunwa yakavharwa patepi apo ah, hamuna kutoona mupurisa wacho achitovhara here atenge matosangana naye pagedhi ipapo Ah, sezvo muri kungoona baba mandebvu kuti ndikungo dile dile kufa zvangu nenhamo muchimukuku changu chino Eh, kuna tsano kuna tauya kudai soka hapana kumira zvakanaka hatina kutouya kuno kune kuda Eh, pakatofinyama tsano apo pakatoshata vana tsano apo asi haa kana muchidawo kutsenga hutsi huyai titsenge hutsi uyu nano hai tsoke henyu tsano haiwa hai tsoke haa isusu zvehutsi haiwa hatimedze hutsi isu Ah, utsi no tsano hatite zveutsi isusu saka mukurarama sei kuno kujoni tsano o oh, ini here ndinongochengetwa nedenga iri zvinongotikuwo shiri mudenga umu namwari ee ndatofara kuti vanatsano mauya kakudai so mombotenga chikafu pamba panapo unei u ndikuonda bhutsu zvese nemabotai angu atomahwana hazvichatokwanika nekuhonda haa regai tione plan tsanga kuti todii apa mashops enyu ari padhuze here ee apo paseri apo ndokuperekedzai here vakomana haa nots anozi haa tinodzoka fast Sparks and ndiko maana giraffe mashops tonoti ngawe nei tsanozi vako rasdube vave haa havakosha chakada kuvatedzera kuita zvavo zvavari kuita zvedombo zvaizvo keriya yese inobva yatofa baba tinoluza focus naataurako saka tichadyei ende ticharara kupi apa babaka pakutodiwa kuti titomboisa zvechichechi chechi pasi zvaizvo timboita zvekusevhaiva baba haa baba baba uda kutotomboti titomboisa chikristu pasaida tikwanise kusevhaiva Boss takaita zvokutamba baba haa tinofa nenzara kunge ras dube shamari. Pawadiwa action apa. Yes yes baba manebvu. Hari chanoda chikafu nemari baba. Baba kana taakutoopareta kunze kwenyika kunoka. Hatisina tsitsi baba. Hakusina zvema stake plan zvezvi. Kunoku kwakutongonzi baba international short. Mira uone zvako. ona ona mota iyo hande tinoba mota iyo now now izvezvi baba iyo handei iwe iwe
handei baba let's go Ah, makapenga mudhara mandebvu apa hamuna ana license zvayo apa mukutoita zvemufire imwe ha license license ndiyo inodriver mota kana kuti munhu ndiye anodriver mota baba Baba mandivhuneka polisi ratigara mukotsi wedu wee. Ndatazosungwa vakomana tasungwa yowe mai wee. I. Shema vakatitsoma shema mira one mira one zvandoda kuwaita mira one.